Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Пирӗн кӗрекен маттур хуҫисем Анатолий Никитин композиторпа унӑн юратнӑ мӑшӑрӗ Надежда Никитина юрӑҫ, ушкӑн ертӳҫи. Унӑн сумлӑ хӑни, чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Мишши, пирӗн калаҫу хӗрсе ҫеҫ пырать-ха. Питӗ нумай сӑвва пӑхса тухрӑмӑр. Халӗ эпир эп кӗтетӗп яланах юрӑ патне ҫитрӗмӗр. Чӑнах та, пирӗн кун-ҫул вӑрӑм. Пурнӑҫ тӑршшӗпе эпир кама анчах кӗтместпӗр-ши? Савнине, ачасене, атте-аннене, туссене Кӗтнӗ чухне ӗнтӗ, паллах, чунра хавхалану хуҫаланать. Часах ҫак ҫын килсе ҫитӗ. Унпа чуна уҫса калаҫӑп. Ҫав ҫынна сӗтел хушшине ларса хӑналас килет. Унпа пӗрле юрлас килет, савӑнас килет. Хӑнасене те эпир ҫавӑн пекех юратса кӗтсе илетпӗр. Михаил Николаевич, юрра ҫырнӑ чухне сирӗн чунра мӗн хуҫаланчӗ-ши? Сирӗн пурнӑҫӑр питӗ анлӑ та тумхахлӑ та пулнӑ, тем те курнӑ, илтнӗ, чӑтнӑ. Ҫавах та кӗтнӗ ҫынна эсир яланах шанӑҫпа тата ӗненӳпе кӗтсе илнӗ.
Тӗрӗс калан, тӗрӗс калан. Тумхахлӑ, чӑн-чӑн калӑпӑр, ҫыракан ҫыннӑн, хӑйӗн пурнӑҫ ҫулӗпе пыракан ҫыннӑн ҫулӗ нихӑҫан та ҫӑмӑл пулмасть. Эп хам пурнӑҫра хамӑн тӗллеве лартнӑ, ҫав тӗллев патнелле пынӑ. Такӑнтарас текенсем те нумай пулнӑ. Ҫавӑн чухне чи йывӑр самантра мана пулӑшаканӗ кам пулнине Каларӑм ӗнтӗ, вот ӑна кӗтни ҫак, ӑна шанни ҫак сӑвва ҫырма пулӑшнӑ, пултӑр шутлатӑп. Пуль мар, чӑнласа та ҫапла ҫырӑҫнӑ.
Ну, эп килӗшетӗп Михаил Николаевичпа. Чӑннипех те каларӑм ӗнтӗ, ун сӑввисенче палӑрать юрату, кӗтни, тунсӑхлани. Юрӑра та палӑрчӗ пуль тесе шутлатӑп. Мӗншӗн тесессӗн, чӑнах та эпир Михаил Николаевичпа эпир пӗр шухӑшлӑ ҫынсем. Мӗншӗн тесессӗн Вот ун сӑввисенче эп ун кӗввине шырас тупрӑм тепӗр хут калаҫнӑ пирки. Ҫама та ҫак юрра та палӑрчӗ пуль тесе шутлатӑп. Ҫамрӑксене те паллах вӑл ҫывӑх пуль тесе шутлатпӑр иксӗмӗр те пӗр. Енчен те композиторпа сӑвӑҫ пӗр шухӑшлӑ пулмасассӑн ҫam пек илемлӗ юрӑсем ҫуралаймаҫҫӗ. Мӗншӗн тесессӗн, енчен те композитор ҫав ҫыравҫине хӑйне хисеплемесессӗн, унӑн сӑввисене чуна хывмасассӑн, килӗштермесессӗн унӑн чунӗнче ҫакӑн пек илӗртӳллӗ кӗвӗ ҫуралаймасть. Вот Анатолий Никитич, сире ҫак юрӑри хӑш йӗркесем питӗ килӗшсе кайрӗҫ? Уйӑрмапа ҫук ӗнтӗ, ун сӑвви вӑл хӑй пӗр ҫумха, пӗр ҫумха. Надежда Ивановна Анатолий Николаевич час-часах гастрольсене тухса ҫӳрет. Пӗр вӑхӑт хушшин те вӑл Уфара вӗреннӗ чухне сиртен питӗ аякра пурӑнчӗ. Савнине кӗтсе еплерех тунсӑхланӑ-ши? Пӗччен тӑрса юлтӑр тени вӑл урӑхлерех илтӗнет. Эп хама пӗччен тӑрса юлнӑ тесе нихҫан та шутламан. Эп чунпа яланах Анатолиеве, хамӑн хӗрпе пӗрле пулнӑ, ӑна кӗтнӗ. Унпа пӗр сывлӑшпа сывланӑ пек, пӗр шухӑшпа пурӑннӑ пек, паянхи кунчченех пурӑнатпӑр. Ҫавӑн пекех пултӑрччӗ вӑл ыттисенте, ҫавӑн пекех пултӑрччӗ тетпӗр. Эп кӗтетӗп яланах вӑл таҫта кайса айкра ҫӳренине пӗлтермест, вӑл пӗрле пулсассӑн та, пӗрле пурӑннӑ чухне те пӗр-пӗрне кӗтмелле. хулана тухать-и е хӑҫта та пулса каять-и ҫав самантрах пӗр-пӗрне кӗтни кирлӗ е тата пӗр килтех чухне уйрӑм пӳлӗмре пулсассӑн та пӗри кухньӑра тепри хӑйӗн кабининче ӗҫлет ҫав вӑхӑтра та кӗтен вӗт-ха вӑл чӑн-чӑн туйӑм ҫам пек пулмалла тесе шутлатӑп. Тӗлӗнмелле илемлӗ калаҫатӑр, Надежда Ивановна. Тӗлӗнмелле илемлӗ юрататӑр хӑвӑр мӑшӑрӑра. Чун, юраттӑр вӑл. Юрату вӑл усал туйӑм мар вӗт-ха, вӑл вӑй хӑват, кашни ҫынна пурӑнма пулӑшать. Ку юрӑ вара ҫуралсассӑн малтанччен пӗрремӗш юрлаканӗ Анатолий хӑй пулнӑ ку юрра. Хӑйӗн витӗр кӑларса пӑхнӑ вӑл. Пирӗн ушкӑн татах пысӑкланса пычӗ, ӳссе пычӗ пирӗн юрра. Ҫамрӑксене юрлаттарас терӗмӗр, вӗсене шанса парас терӗмӗр ку юрра. Тата пирӗн тӗп тӗллев ҫакӑн пек ӳтхӗ композиторсен мӗнле юр ҫырсассӑн ҫав юрна илемлӗрех халӑх патне ҫитермелле. Ҫав хор ансамблӗн хӑйӗн вӑрттӑнлӑхӗ те пур. Кунта сасӑсем пуянлатаҫҫӗ юрра. Пирӗн каччӑсем те пуҫтарӑнчӗҫ, хӗрсем те пуҫтарӑнчӗҫ. Тата вӗсен хушшинче сассисене темиҫе саспа пуянлатса ҫитерес терӗмӗр эпир ҫак юрра. Юррӑн илемлӗхне халӑх туйтӑр терӗмӗр. Сасӑсем урлӑ. Янташсем пирӗн шанӑҫа тивӗҫтерчӗҫ. Ҫак юрра вӗсем питӗ ӑнӑҫлах юрларӗҫ тесе шутлатӑп эпӗ, Анатолий. Ҫавӑн пекех пуль? Килсенӗп. Килсенӗп. Ҫамрӑксене шанса патӑмӑр ҫак юрра. Эсир, чӑнах та, илемлӗ мӑшӑр. Сцена ҫинче юрланӑ чухне те пӗр-пӗрне куҫран пӑхса, юнашар тӑрса пӗр-пӗрне туйса юрлатӑр. Халӑх хушшинче ҫӳренӗ чухне те пӗр-пӗрне ӑнланса калаҫатӑр. Вӑл ун пекки пурнӑҫра пӗр шутласан сайра пулать. Чылай чухне ҫемьесем вӗсем телейсӗр Пӗрлешеҫҫӗ, пӗр-пӗрне юратмаҫҫӗ, ӑнланмаҫҫӗ, тарӑхаҫҫӗ, улталаҫҫӗ пӗр-пӗрне, сутаҫҫӗ. Анчах та эсир ҫав пӗр э, тӗнчере пурӑннипе, иксӗр те кӗвве лайӑх туйнипе ҫак туйӑма упраса хӑварма пултартӑр. Ӑна психологсем те калаҫҫӗ. Чи вӑйлӑ туйӑмсенчен, юратусенчен пӗри вӑл профессипе ҫыхӑннӑ юрату теҫҫӗ. ҫав профессипе ҫыхӑннӑ юрату вӑл аталанса ҫеҫ пырать эсир пӗр-пӗрне пулӑшса пыратӑр пурнӑҫра ҫакӑ питӗ паха халь ҫамрӑксем пирки сӑмах тапраттӑмӑр та тен ҫамрӑксене итлесе пӑхатпӑр вӗсем те кӗтеҫҫӗ вӗтӗ вӗсен те мӑшӑрӗсем пур савнийӗсем пур вӗсен те ашшӗ амӑшӗ пур вӗсен те темле ҫав кӗтнӗ вӑхӑтра Юрату туйӑмӗ вӑйланса пырать тен, э, тунсӑхта хуҫаланать тен, кама калаҫтарӑпӑр-ха халь? Коля сана калаҫтарар пуль. Эс кӗтсе курни-ха ун пурнӑҫӑнта кама та пулсан. Юрӑ ҫинчен каласшӑн Чарпина. Юрать, юрӑ ҫинчен кала. Кӗтетӗп янах юрра эпир, янташпа тахҫана кӗтнӗ эпир. Пӑрма калатусран Тюлькич хӑҫан юрлатпӑр ҫак юрра, пире питӗ килӗшет, юрлас килет тесе. Чӑнах та хӑйӗн вӑхӑчӗ хӑйӗн самант ҫитрӗ тесен юлать. Эп килет яланах юрӑ-пире питӗ хавхалантарать, питӗ килӗшрӗ эпир ӑна. Юлашки вӑхӑтра концертсенче тачӑ юрлама пуҫларӑмӑр. Питӗ халӑха та килӗшет, халӑха кӑна мар, хамӑра та эпир ҫав юра хамӑр вилтӗр кӑларапӑр тесен те юрать. Ҫавӑн пек- Симбатсӑрсем. ҫавӑн пек каласан пӗртте йӑнӑш мар пулӗ. Вӑт эсир э, сцена ҫинче тӑнӑ чухне сире халӑх йышӑннине, ҫак юрра йышӑннине, кӗввине йышӑннине туятӑр-и? Эпир сцена ҫине тухсассӑн музыка кӗвӗ мӗнле юрлама пуҫласан эпир чунра пирӗн темле ҫиҫӗм ҫеҫ пулмалла чун туйӑмӗ ҫак кӗвӗпе сӑвӑсемпе пирӗн юрлавӑн ҫине юрлас килет халӑх патне ҫитерес килет халӑха савӑнтарас килет халӑхпа пӗрле пулас килет. юрӑҫӑн тӗп тивӗҫӗ ӗнтӗ вӑл юра итлекен патне ҫитересси ҫав пек вӗт. Енчен те эсир ҫак юра итлекен патне ҫитереймесессӗн концерт курма килнисем радиопа итлекенсем те кӑмӑлсӑрланаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та вӑл сирӗн сасӑ урлӑ та ҫав сирӗн чунри вӑй-хӑват тухать. Оля, эсӗ тӗлӗнмелле питӗ илемлӗ хӗр ача. Сан ҫумран яштак пӳллӗ чӑваш каччисем, анчах мар ытти халӑх каччисем те сӑмах чӗнмесӗр иртсе каймаҫҫӗ пулӗ. Эсӗ савнине, тӑвансене, атте-аннене кӗтнӗ чухне хӑвна еплерех тытатӑн, мӗнлерех тӗнчере вӗҫсе ҫӳретӗн? Чӑннипех те кӗтнӗ туйӑмӗн те вӑл питӗ паха туйӑм. Мӗншӗн тесен анне пултӑр-и вӑл тус-юлташ-и, каччӑ-и, ҫапах та вӑл питӗ ҫӗкленӳллӗ туйӑм. Кӗтнӗ чухне эпир шанса пурӑнатпӑр, ҫав тепӗртакран килет-ха вӑл тесе шутлатпӑр. Ҫавӑнпа та ҫак юрри-сӑмахсем те чӑннипех те ҫавна ҫирӗплетсе параҫҫӗ. Кашни сӑмаххи, кашни предложение чуна тыткӑнлать, шиклентерсе ярать. Чӑннипех те вӗҫес килет. Кӗтне туйӑм чӑннипех те питӗ паха туйӑм тесе тепӗр хутчен калатӑп. Мӗншӗн тесен кӗтне чухне пирӗн пурнӑҫ малалла пырать. Шанса пурӑнатпӑр эпир малашне веҫех лайӑх пуласса. Чӑнах та ҫын пек, кӗтне чухне яланах чунра шанӑҫ ҫуралать. Мӗншӗн тесен кӗтекен ҫын вӑл ҫавах килетех. Вӑл шантарнӑ пулсассӑн, каланӑ пулсассӑн, вӑл сан пата ҫитетех. Эс ӑна курса савӑнатӑн, калаҫатӑн, хавхаланатӑн. Пурнӑҫ тата илемленсе кать. Ҫавӑн пек кӗтнӗ ҫынсем пирӗн пурнӑҫра нумайрах пултӑрччӗ. Юратнӑ кураканӑм, халӗ санпа пӗрле ҫак юрра, ҫак кӗнеке ларакан Анатолийпе Надежда Никитинсем те, Юхма Мишши те,

Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма пурте пӗрле юратса пӑхатпӑр. Унӑн хуҫисем паян пӗтӗм чӑваш юратакан, хисеплекен, пӗлекен Анатолий Никитин композиторпа Надежда Никитина юрӑҫ тата ушкӑн ертӳҫи. Пирӗн кӗтекен сумлӑ хӑни чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Мишши. Сирӗнпе пӗрле паян кӗрекере Янташ ушкӑн Тата эпӗ, Альбина юрату сӑвӑҫ тата журналист. Санпа юратнӑ кураканӑм тепӗр юрӑ патне ҫитрӗмӗр. Унӑн ячӗ Мантӑн джин савни. Питӗ кӑсӑклӑ ят панӑ. Анатолий Никитич, эсир ҫак юрӑ ятне мӗншӗн-ха ҫam пек ят парас терӗр? Вот она и в калам малтанах когда. Ага, вот мен Туслӑ ӗҫленӗ чухне тӗрлӗ шухӑш пырса кӗрет. Пӗррехинче калаҫса кайрӑмӑр та Анатолийпе. Хамӑр чунра пуррисем кӑна мар, вӑл ҫамрӑксем валли мӗнлерех сӑвӑсем кирлӗ. Ҫамрӑксене, ҫамрӑксем пурнӑҫӗнче мӗнле ӗҫсем пулса иртеҫҫӗ. Вот ҫавсем валли юрату var-ха тет. Çok güzel, çok güzel. Вара хайхи шухӑшласа кайрӑм та Чӑнласа та ҫамрӑксен пурнӑҫӗнче пулса иртет, тӗл пулаҫҫӗ те хӑш-пӗрисене маннӑ пек пулать, уйрӑлаҫҫӗ е калӑпӑр вӑхӑтра тӗл пулаймаҫҫӗ, ун чухне мӗнле кулянаҫҫӗ. Вӑл ҫавӑн ҫинчен сӑвӑ юрӑ тӑвас терӗмӗр те вара ҫавӑн пек сӑвӑ ӗнтӗ хӑйне хӑй ҫуралчӗ. Ҫуралчӗ. Тулли вуласа парӑм та Шӑпталӑк тет, эп шухӑшланӑ, япала пуҫланӑ. Юрий ятне вара пӗрле тупрӑр-и е Анатолий Никитич хӑй пачӗ тепӗр чухне ҫав композиторсен пӗр хӑйне евӗрлех пур. Вӗсем сӑвӑҫпа килӗшмесӗр Юрий ятне улӑштарма тӑрӑшаҫҫӗ. Кунта сӑввине вуласа тухнӑ хыҫҫӑн чӑнах та вот ҫак Михаил Николаевич каланӑ сӑмахсем вырӑнлӑ пулаҫ пуль терӗмӗр. ҫав кӗвве хывӑсассӑн хӑвӑрт ҫуралчӗ ку юр. Ҫапла таран шухӑшланмасть. Таран шухӑшланмасть. Хӑйне хӑй. Хӑйне хӑй, хӑйне хӑй ҫуралчӗ. Вот. Ҫавӑнпа та кайран Михаил Николаевича калап ӗнтӗ телефонпа ҫам пек юрӑ ҫуралчӗ теп ӗнтӗ. Мӗнле юрӑ тет. Мантӑшем савни терӗм ӗнтӗ. Ун пекки те вара ҫуралчӗ тет ӗнтӗ халь вара. Хаваспах итлерӗ вӑл. Пӗрне хӑвӑртах кӑларас терӗмӗрне халӑх хушшине. Паллах, каларӗ Михаил Михайлович, ҫамрӑксене кирлӗ пуль терӗмӗр. Мӗншӗн тесессӗн хамӑрах пӗлетпӗр пурнӑҫра тем те пулса иртет. Пӗрлешесси те, уйӑрасси те, тунсӑхласси те, ҫав пӗрмӗш туйӑм вӑл, юрату туйӑмӗ вӑл, нихҫан та ҫук ҫухалмасть вӑл. Анчах та ҫамрӑк кӗтет. Ҫамрӑксем анчах ман Атликич, эпир ватӑлсан та юратасшӑн, эпир те кӗтеппӗр. Аллӑ урлӑ каҫсассӑн арҫынсем темшӗн ҫамрӑкраххисем ҫине пӑхма пуҫлаҫҫӗ, тӳрех вӗсем патне туртӑнаҫҫӗ. Ҫампа манмалла мар, пӗр-пӗрне упраса пурӑнмалла. Умики эпир пӗлместпӗр, ну пин тӗлле ӗнтӗ, халӑх хушшине кӑларасчӗ ҫак юрре. Ку юрӑ лайӑх пултарулӑхшӑнран савӑнатӑп эпӗ, мӗншӗн тесен сӑнласа та композиторпа поэт пӗр шухӑшлӑ, малтан калаҫса ҫапла ҫуралнӑ япала вӑл сӑнласа та чӑн-чӑн искусство явалли пулать. Сӗмлӗ пулчӗ вӑл пирӗн. Надежда Ивановна, вот эсир мӗнле шутлатӑр ку юрӑ пирки? Ку юрӑ пирки ман питӗ лайӑх туйӑмсем кӑна. Кӗвви ҫепӗҫ, чӑвашлӑх кунта пур. Чӑвашӑн ҫивӗчлӗхӗ те, сӑпайлӑхӗ те ҫак кӗвӗре сӑввисемпе пӗрлешрӗҫ вӗсем, тупрӗҫ пӗр-пӗрне. Юрӑ ячӗ пирки те кунта сӑмах пуҫартӑм та, Альбина. Тепӗр чухне поэтсен те вӗсен тӳрех сӑвӑ таҫтан ҫӳлтен килет те ятсӑр сӑвӑсем те пулаҫҫӗ. Ун пекки те пулать тӗрӗс. Юрӑ ятне хамӑрӑнах шыраса тупмалла пулать. халӑхра асра юлмалли сӑмахсем пуль тесе шутларӑмӑр. Юрри те ҫамрӑксем валли. Ҫамрӑксем валли терӗмӗр. Кунта пирӗн хушӑмӑрта панӑ ҫамрӑксем лараҫҫӗ. Ҫак юрра икӗ чипер пике шӑрантараҫҫӗ. Надьӑпа Аня. Ҫак юрӑ пирки сирӗнпе калаҫса илер-ха. Ҫак юрра юрланӑ чухне эсир мӗн ҫинчен шутласа юрлатӑр? Е сирӗн шутлама та вӑхӑт ҫуккӑ юррине юрламалла, ӑна хӑвӑртрах хӑвӑрӑн илемлӗ сассемпе куракан патне, итлекен патне илсе ҫитермелле. Ку юрра юрланӑ чухне пӗтӗм чуна парса юрлатӑн. Ку юрра итлесе пӑхнӑ хыҫҫӑн чи малтанах ӗнтӗ савӑнтӑмӑр эпир. Надьӑпа иксӗмӗр пире ҫam пек кӑмӑллӑ юрӑ, ҫепӗҫ юрӑ панӑшӑн Савӑнтӑмӑр. Тата каласшӑннипе тав сӑмахӗ тавта пуҫре Анатолий Никитич, Надежда Ивановна, пире ҫавӑн пек илемлӗ юрӑ панӑшӑн. Ку юрӑ ҫинчен калаҫнӑ чух ӗнтӗ пӗрремӗш чӑнах та хамӑн та ҫав сӑмахсене калас килчӗ, Анатолий Никитичпа Надежда Ивановна тав сӑмахӗ мӗншӗн тесессӗн ҫак юрра пире панӑшӑн, мӗншӗн тесессӗн ҫак юрӑ чӑнах та пӗрремӗш кӗвви, ун питӗ ҫепӗҫ, сӑмахӗсем питӗ тарӑн шухӑшлӑ сӑмахсем. Эпир яланах ӗнтӗ хӗрарӑмсем ытларах савнисене, упӑшка мӑшӑрсене яланах кӗтетпӗр. Пурнӑҫ ҫавӑн пек ӗнтӗ. Халӗ каланӑҫемӗн ӗнтӗ Килте те пулсассӑн, тӗпелте те пулсассӑн, апат патӗнче те пулсассӑн, ир пулать-и, каҫ пулать-и, эпир яланах кӗтетпӗр. Ҫак юрӑ сире питӗ килӗшетех-ха, Вӗтӗ. Ҫак юрӑ питӗ ҫемҫе, туйӑмлӑ. Сцена ҫине тухсассӑн та хамӑрӑн савнисене аса илсе юрлатпӑр ҫак юрӑна юрланӑ чухне. Питӗ пысӑк тав калас килет ҫак юрра пире шанса панӑшӑн. Композитор вӑл хӑйӗн кӗввисене ача пекех ҫуратать чунӗнче. Пӗлӗпӗр ӗнтӗ, эпир хамӑр ачасене пурне те шанса памастпӑр, мӗншӗн тесен ачасем вӗсем пирӗн тӗпренчӗксем. Эпир вӗсене хамӑр ӑшра, хамӑр варта, Хамӑр чӗрере ӳстеретпӗр, тӑхӑр уйӑх хушши ӳстеретпӗр. Композитор тен, кӗвве вӑл тӑхӑр уйӑхтах ӳстермӗ, тен ӑна вӑл пӗр уйӑхрах, пӗр кунтах тепӗр чухне ҫурсерен те ҫырса пӑрахма пултарӗ. Ҫапах та ҫырнине кура мар, ачине кама шанса парассинчен нумай килет. Мӗншӗн-ха шӑпталӑп ҫак икӗ чипер пикене шанса панӑ эсир ҫак юрра? Урӑххисе те пама пултарнӑ вӗт, шӑпталӑп ҫак Надьӑпа Аньӑна юрлаттаратӑр. Пултарнӑ, чӑн пек те, эсӗ куна тӗрӗс каларӑр. Эпир ӗнтӗ малтан композиторсем юрӑҫсене тишкерсе пӑхатпӑр. Юрӑ ҫуралнӑ хыҫҫӑн. Юрӑ ҫуралнӑ хыҫҫӑн. Ҫак юрра юрӑҫ юрӑма пултарать-и? Енчен ун диапазонӗ мӗнле пӑхатпӑр ӗнтӗ, темӗрне пӑхатпӑр ӗнтӗ. Вот ҫана, пӗтӗмпех эпир ҫана шута илетпӗр те, вара ун хыҫҫӑн тин эпир ӗҫлеме тытӑнатпӑр юрӑҫсемпеле. Ну, шӑпталӑп ку юрӑ пирки калас пулсассӑн, ҫакна каласа пармалла. Пӑхса тухнӑ хыҫҫӑн Вара Надьӑпа Аньӑна парас терӗмӗр ку юрра, мӗншӗн тесен ҫак юрӑ вӗсене ҫывӑхрах пулать пуль терӗмӗр. Вӗсем мӗншӗн тесен пӑртак пурӑнса курнӑ ҫынсем кӑштах пӗлеҫҫӗ, пурнӑҫ тутине те, тутимасине те тесессӗн ҫавӑнпа та вӗсене ҫак юрӑ ҫывӑхрах пулать пуль терӗмӗр. Килӗшӗп сирӗнпе.
Мӗншӗн тесен ҫамрӑксем вӗсем ҫавах ҫавӑн пекех юрату туйӑмне пур енчен те пӗлмеҫҫӗ, туйса курман-ха. Вӗсем темле хӗмленсе ҫӳреҫҫӗ. Пурӑнса курнӑ ҫын вара, пурнӑҫ ҫулӗпе утнӑ ҫын, вӑл темле туйӑм та чӑтса ирттерет хӑй пурнӑҫӗнчен. Эсир механик калаш темӗн каласшӑн, сире тет, эсӗ пӑхар-ха. Надьӑпа Аня ҫак юрӑ пирки хӑйсен ҫак юрра мӗнле йышӑнни хӑйсене панӑшӑн савӑннине каласа пани мана питӗ килӗшрӗ. Чӑнласа та вӗсем мана чунпа йышӑннӑ. Юрӑҫӑсем чӑнласа халӑх патне ешерме пултараҫҫӗ. Вара халӑх та вӗсене лайӑх йышӑнать. Юрӑҫӑн тӗп тӗллевӗ вӗт-ха сцена ҫинче юрӑ юрланӑ чухне, куракансем итленӗ чухне те вӗсен кашнин итлекенӗн чӗрине шалтан кӗрсе тухмалла. Вӗсен Туйӑмне кӑштах та пулин хускатса ямалла. Ҫавӑнпа та эпир Надьӑпа Аньӑна ҫак юрра шанса патӑмӑр. Вӗсем хӑйсем те маттур, пултаруллӑ чӑваш хӗрарӑмӗсем. Ҫак тӗп тӗллеве куракансем патне вӗсем ҫитереҫҫех пуль тесе шутларӑмӑр, йӑнӑшмарӑмӑр. Душман тӗлӗшне.
Серитлесе ларнӑ ман чунра тепӗр ыйту та ҫуралчӗ. Енчен те композитор ҫак пулас юрӑн юрӑҫисене хӑй суйласа илет пулсассӑн, вот хӑҫан та пулсассӑн вӑл сӑвӑҫпа канашласа илет-ши, сӑмахран, эсир Михаил Николаевичпа канашлан-и хӑҫан та пулсассӑн ҫак юрра ман ҫак юрӑҫсене юрлаттарас килет, ҫак юрра ҫак юрӑҫ юргасан аван пулӗччӗ тесе пулни сирӗн пурнӑҫа ҫын пек тесен. Пулмики пулсах пулман та ну анчах та ҫав Виталий Гордеев халь йывӑр тӗплӗ ҫумӑр пултар ун чухне вӑл питӗ хаваспах юрларӗ кӑвак ҫеҫпӗл юрра сӑватӑр пуль вот ун чухне те нумай сӑмахланӑ ҫак юрра кама ҫакӑнта хамӑр республика юратас пирки шӑпталап ӗнтӗ калаҫнӑҫем ӗне пӗр Виталий Гордеева суйласа илтӗм иксӗмӗрте. Сассипе те илемлетчӗ унӑн. Эпӗ ӑна астӑватӑп.
Йывӑртӑпран ҫуму пулнӑ ӗнтӗ. Ҫавӑнпа та вӑл питӗ лайӑх юрлар учне. Пире иксӗмӗре те килӗшрӗ. Астӑватӑп. Ҫапла, ҫапла астӑваймана вӑл концерт хатӗрлетчӗ. Ҫак концерт. Ҫак юрӑран пуҫлап тесе каларӗ вӑл. Ҫав концерта туса ӗлкӗреймерӗ. Питӗ шел, питӗ шел. талантлӑ юрӑҫӑр. Анатикич, вот эсир концертсем йӗркеленӗ чухне ҫак хисеплесе сӑвӑҫсене хӑвӑр концертсене чӗнетӗр-и? Чӗнне, пин юбилей каҫӗсем те темиҫе юбилей каҫӗ пулчӗ. Мана ялан чӗннӗ.
Мана та, Рождашевли пине Надежда Ивановна калать. Ҫапла, Роза Ивановна мансан хӑварӑр. Ялан ҫапла калать. Мана сирӗн концертсенче пӗлетӗр мӗн килӗшет. Эсир хӑть те хӑҫан та сцена ҫинче чухне юрӑн кӗввине кам ҫырнине те, сӑввине кам хайланине те каласа хӑваратӑр. Ман шутпа, ку питӗ тӗрӗс пулӑм, мӗншӗн тесессӗн пирӗн Раҫҫейре, ҫавӑн пекех Чӑваш Енре те автор прависем ӗҫлеҫҫӗ. Ҫакӑ вӑл ҫынна уйрӑмах сӑвӑҫа хисепленине пӗлтерет пулӗ. Чылай чухне эпӗ мӗн асӑрханӑ, паянхи эстрада концерчӗсенче ертӳҫӗсем Пачах та асӑнмаҫҫӗ. Композитора та, сӑвӑҫа та. Э, ман шутпа ку пӗри тӗрӗс мар. Тӗрӗс мар. Автор правине пӑсни те ку вӑл ҫынпа ҫын хушшинчи ҫыхӑнӑва татас тенӗ пекех туйӑнать. Загралараканӑн вӗт ха юрра чухне унӑн сӑввине кам ҫырнине пӗлес килет тата унсӑрӑн пуҫне кӗввине кам кӗвӗленине те пӗлес килет. Паллах ӗнтӗ Анатолий Никитинӑн кӗввине пурте пӗлеҫҫӗ. Унӑн э, хӑйне евӗрлӗ почерк тейӗпӗр пур. Ӑна пӑтраштарса яраймастӑн. Хуть те ӑҫта янраса кайсассӑн та унӑн юрри тӳрех калаҫҫӗ, о, куна Анатолий Никитин хайланӑ теҫ. Анчах та сӑвӑҫа пурте пӗлсех каймаҫҫӗ. Ҫавӑнпа та ҫакӑнта асӑрхаттарса хӑварас килет, уйрӑмах концертсене йӗркелекенсене. Тархасшӑн, енчен те эсир Концертсенче кӗвӗпе сӑв авторне каламасассӑн халӑх ӑҫтан пӗлтӗр-ха вӗсене? Ҫав ятпах, ҫав шутпах паян пире ҫак кӗрекене пухрӗ те ӗнтӗ Анатолий Никитин композитор. Вӑл композиторпа сӑвӑҫ еплерех тачӑ ҫыхӑнса ӗҫленине халӑх патне ҫитересшӗн. Ҫак пулӑма ӑна тума унӑн мӑшӑрӗ Надежда Ивановна та хавхалантарать. Эпир композиторпа сӑвӑҫ юррине пӗлсессӗн малаллахи пурнӑҫа та илемлететпӗр, пулас ӑрӑва та хамӑрӑн чӑвашлӑха, хамӑрӑн чӑваш ҫыннисене, уйрӑмах хӑйсене поэзире шыракан сӑвӑҫсене, тупнӑ сӑвӑҫсене сумлама пуҫлатпӑр. Эп ҫакна тӗрӗс пуль тесе шутлатӑп. Тӗрӗс, килӗшетпӗр, килӗшетпӗр. Сан панчӗ Анатолий Никитин Ваҫлейпе кӑмӑллӑ. Вӑл нихӑҫан та манса хӑварманни, сӑвӑса хисеплени, ӑна ялан хӑйпе юнашар курни вӑл ун патне сӑвӑсене туртать. Мана та ҫавӑнпа ун патне туртать, ҫавӑнпа эпир унпа туслӑ, ҫавӑнпа малашне те тата туслӑ ӗҫлетпӗр.
Ҫапла пултӑрччӗ. Ҫапла пултӑрччӗ тет чӑваш. Чӑнах та ҫапла пултӑрччӗ те ҫапла пултӑрччӗ. Мӗнех, юратнӑ кураканӑм, сана эпир ҫак самантра тепӗр юрӑ парнелетпӗр.